Vawiin ah nizan ah khan inkhawm van ah ka han haw chho a in ah ka rawn chuk leh hmain tuk in ah kan Kohhran upa senior pakhat a lo leng a, ah speaker te han nih chuan in an fa te rual pawh ni ila Pu ti hi min han telh ve thin a, Pu Lungmuan rawn rawn che ka duh a ti eng nge ni ta ka ti a, thupui sawi tur ka nei a, ka thupui sawi tur chu Krista rilru ti ni a, point khat tal min han thawhsak teh a rawn ti a. Ah, point khat chauh na na na chu kan thawh anga Krista rilru chu maw amah leh amah a intitlawm tih kha Krista rilru chu nia. Mahni leh mahni intitlawm hi a lo har khawp a, Entir nan hei kan upa zingah hian Aizawl SP a awm a, min sawi min sawi tawh suh a ti a, ka sawi ka sawi dawn lo, ka sawi ringawt dawn. Tichuan Aizawl SP chu lal tak a ni, veu veu mai a. Tichuan Aizawl SP chu office a kal khan, A hnuaia Police zawng zawng kha amah a lo thlen tawh chuan DSP te, SI te, ASI te a, Havildar pawh ni se, Constable an vai khan tu pawh ni se a thlen chin khan an lo salute ang. Enga tinge kan tih chuan anmahni leh anmahni an intitlawm a ni lo. SP lalna khan an nihna kha SP lalna khan a chal del hrim hrim a, chuvangin an lo salute a ngai tawp a ni. Mahse Krista chu tumah vang ni lovin maw a aia ropui zawk leh thiltithei zawkina a zuk? Chal delh vang ni lovin amah leh amah kha a intitlawm a ni. Chu chu Krista rilru chu ni ta a ni. Krista rilru rawngbawltu kan rawn sawi duh laiah chu mipui ke mani mipuite kha ka dah bang dawn cheu tihna ni lovin rawngbawltu kema lut hman lomi zaruk vel rawngbawltute kha Kem a rawn lut tura zan inah hian kan sawm cheu chu Krista rilru pu a nangmahni leh nangmahni in intih tlawm chuan lalpan hna a thawk ngei ngei ang. Israel fate Suria sipai ten an hual be tlat khan. Engtin nge Suria sipai te an tlawm kan ti chuan chhiar mah rawh. Lalte pahnihna bung engzat a mu nia khan Bungruk a ni ang. Tah khan en mah rawh. An lal ber khan a lal puana pawt thler a. Mi in an han en chuan sa ip puan a lo sin reng a, intitlawm a lal puan paw thler ngam chuan Pathian hi a inpuang ngei ngei. Elisan chu chuan hmuh chuan maw lal in sa ip puan a sin an hmuh chuan naktuk tun ang hunah hian kulh luhna kawngka bulah Buh sangher te, barley chhang te, ei sen lo lalpan min pe dawn, a van kawngka a hawng dawn a ti. Suria sipai te khan la duty tlat se engtin nge lo thlen tak kan ti chuan phar pali te ke pen thawm vangin an tlan se tur tur a lo thlen chhan kha an ngaihtuah tak tak ila lalin a puan a pawt thler a. A inti tlawm a, Sahib puan a sin a. Unau to Isua Krista hian a Lalpuan a van ropuina puan a pawt thler a, tlawmna Sahib puan a rawn sin a. Chuvang alawm sual sipai hual beh keini hi Lalpan van kawng min hawn sakna chhan chu. Chu rilru chu rawngbâwl dute hian kan put a ngai. Kan ṭawngṭai rual tawh bawk a, kan sawi ṭan nghal hmiah hmiah mai ngah. U Pahlimpuia ṭawngṭai sawm ka duh a, kan ṭawngṭai rual tawh tho bawk a, kan khêk riang. Tin, kha lam kha ka sawi tum pawl a ni lo. Thu dang daih ka la sawi ri a ni. Chuvang chuan. A ropui ber a tlawm tawh chuan khawvel hi a dam a ni a ni lawm e. Chan Maria hian a ropui pui hi kan tlawm ngam chuan kan dam dawn. Chulai chu ngaihtuah a ngai ania. Isakan thing a pu a amah halna tur tih hrelo Haral thillan an hlan dawn a pa hnenah, Ka pa, thing a awm, mei a awm, khawnge ber ang? a tih khan amah kha hal tur chu a ni. Hal tur zawng zawng isa kha kha hal tur chu a ni. He camping Kohhranina a buatsaih hi Thlarau Thianghlim mei a awm, Mai cham pawh camping khi ta buatsaih a ni. Mai a awm thing a awm peih vek a ni tawh. Tunge hal tur? Hal tur zawng zawng kha lo kal rawh. Nangmah lo awm hal tur. Lalpa camper tur min pe rawh titi kha nangmah lo kal a i tawngtaina kha chhanin a awm a ni mai. Chuvang chuan. I sagan hal tura zawnga ama lawm hal tur keini hi zanin a rawn kal te hi hala kan tang ang tichuan kan har ang mo alo kal chhun cheu ka hau cheu moin ti nge pathian kho ngai na zara rong bol tu te ka abi takin la lut ve lo te kha ron lut ram ro Kan harhna te tlo lo a rei lo te khan an ti a, a ti rei peih lo hi kan khung khawm ve bawk thin a, a ti rei tur rawngbawltu kum tluana rawngbawltu thang te hi lu tilak a tlo mai dawn alawm. Kohhran hi nawm chuan e hmun dang aiin kohhran ah zel hian nuam hi kan ti a, mipui te pawh hian. Chuvang chuan. Rawngbawltu te hi harh phawt mai ila pawimawh a ni tih kha kan han sawi duh a, mipui kema mipui piah lama rawngbawltu kem a ni tawh lo tia rawngbawltu kan lo indah awl takin thu hma kan nei a nih chu. Pathian thu lo ngaithla ilangin Psalm sawmli leh pahnihna, Chang bul atangin changa thlengin i lo ngaithlang u. Sakhi luite tui chaka a thaw huam huam ang hian, Aw Pathian, ka nunna hi nangmah chakin a thaw huam huam a ni. Ka nunna hi Pathian chakin, Pathian nung chakin a tui hal a ni. Engtikah nge Pathian hmaah Pathian hma ka thlen anga ka in la nang aw, ka mittui hi a chhuna zanin ka chaw a ni. Khawiah ngei Pathian le mi lo ti cham chi a. Heng thil hi ka hre reng a, ka nunna hi ka chhungah ka lei bua a, mipui zinga ka kal a, hlimna leh fakna ri nena mi tam tak kut Pathian biakin pana an hma ka hruai thin zia te kha aw ka nunna engah nge i kun reng? Engah nge ka chhungah hian i buai ni? Pathian beisei rawh, a hmela damna avangin amah chu ka la fak dawn si a, a thu kan chhiar kha Lalpan malmin sawmsak rawh se. Amen. Chhiar tur ka la nei reng sia, enge khatia kan tih nghal ringawt chu ka sawi mai ang. Sawi a har chuang lo va. Davida chu a Lalpa Pathianah chuan a inti chak a, Um ila ka la um phang em? a ti a. Lalpa'n, Um rawh, i um phah ang, i chhan chhuak ang, a ti. Samuela pakhatna bung sawmthum chang ruka kan hmu a, kha kha chhiar tel ka tum a. Aw nauto zanina hian Pathian beisei tak tak tu tea lalpa a inthup ngai lo ti i ngaihtuah ho le ang um hiang. Aw ka nunna engah ngei kun reng. Pathian beisei rawh. He thu hi tu sawi nge? Davida tu hnenah sawi nge? Tu hnenah mah amah a infawih thupui reng reng hi sawi dan awl deuh ti mai la, awl deuh ti ngawt ila ngaihtuah thiam dan deuh awm chu tu sawi nge tih hi an ngaihtuai lam aw. Entir nan nunna chu thlang rawh u tih te hi thupui ni ta se. Tu sawi nge? Mosia'n Israel fate hnenah sawi a ni tih kha a awm zel a ni. I Pathian tawk turin in pe rawh tu sawi nge? Amosa tu hnenah Israel ho hnenah khatin khan a ngaihtuah thei a. He thu kher kher hi chu amah leh amah a inhrilh a ni. a sawitu hian amah a ni a hrilh ni. Tun hi eng hun nge? Mahni leh mahni in tih chak a hun. Huanauto nangmah kha Pathian beisei turin in ti chak rawh. Thui deuh ka rawn chhiar chhan kha Sakhi luite tui chak a thaw huam huam. Sakhi hliam a ni nge nge ang ka tia maw thi tur. Sakhi hi an hliam chuan an thaw huam huam a. Sakhi ka hliam hliam pui tuar reng reng chu maw pasal tha in an ti. An ti bo hian an sakhi hliam an ti bo hian A hnu chhui a ngai lo reng reng. An kahliam nat chuan Thalai hmun atanga lui hmasa ber zawh tawp tur a pan ngei ngei an ti. I sakhi hnu a kha hmu lo mah se maw, khawilai nge ka tih bo aw tih ti ngai lo. A kahliamna atanga lui kawr hnai ber a zawh khan a lo awm ngei ngei. Enga ti nge an tui a hal huam huam a nih chu? Chu chu in teh khin dar lawnah rawng kan bawl in a rei deuh hlek tawh ka thlen in pa in a sawi a, Hliampui a tawrh dan an ram vak a an in kap palh a ram hnuai hla lutuk ah Ngawpuia An hual a an sa kha a hualtu ten lo in hnaih viau tawh niang thian pan a kap kha rawn tlang phei a ti khan a mual tawp lam pang ami a malpui ah chuan amah chu bo rawn kap tlang zawk mai a thih hi dan sen a ni lo a ti hman hmawh lutuk in hawl a khua han zual ko rawh ka ti a Dar a kar hnih vel kal a nia. A rawn let let a nen dar kar hnih, dar kar li nih chu kan lo nghak mai chu e ka tlin dawn ta lo va. Thil dang zawng zawng aia tawrh har chu ka tui hal kha a ni ti. Tichuan ka tui a hal ta em em mai a. Ka tlin ta ngang dawn in ka hre lo a, Lalpa, ka thlarau, min chansak rawh. Ka ti a, ka tawngtai lai chuan a ti. Ka ral ta raih raih mai a, lui hi ka lo hmu a ti. A rawn luang thla har har mai a, kan han dawt dawn chiah chu ka harh chhuak leh a, ka mitthla ka ngaihtuahna lo nia a ti. a hal awm khawngaih thlak tira awm. Huanautu Hliamtuar Mangang beidawngin a tui an han chak kha Pathian a chak dan nen a khaithir a nih chuh Davida hian Ti em em a Pathian chak chu enga nge in puan lovang le Pathian hi hei. beiseina chu ti em em a beisei tawh chuan engmah hi a pawisak thei tawh lo pasal tha pakhatin a sawi dan kan sawi leh lawk anga sakhi mai mai beiseia Tlaivara sakhi changa ram hnuaia kan han thu chu tho siseh te hi kan pawisa lo reh reh, kan bengah hian vi hut hut mahse kan zap ngai lo, sakhi kha kan ti tlan ang tih kan hlau a, kan inseh tir a ti. Kan khuh chuak mahse kan khuh ngam lo, kan zun chuak mahse kan zung ngam lo, kan itluan zak mai. Ti. Enge a awmzia? Beiseina chuan min ti chel. Hrehawm min pawisak lo tir aw nautu, Kraws pu tur chuan hrehawm pawisa lo a zui a ngai a. Hrehawm pawisa lo tur chuan beisei a ngai. Beiseina chuan min ti chel em em. Muslim ho in a thih an hlau miah lo na chhan hi thil dang a lo ni hlei ne. Thih chilh bawm an pawm puah ngam na chhan hi maw? Khatiang an thih chilh vaih chuan an Pathian Mohammed an nula thianghlim var zing A, thil hi ngaihtuah lawk loh a lo thleng chawp sawi ka ching a. A lo pe dawn engzat a maw ni? Zat kan chian tawh loh chu le. Thil hi kan hre tawh se a sawi sual pal hi lo awm si a. Nula thianghlim var zin kha nupui turin Nula thianghlim var zin kha vanram ah khan An thlarau a lo hmuahpui dawn a ni. Mohammedan chu an beiseina chuan thih a ngam tir. Keini ringtute pawh lawmman chu a thlir avangin hreawm chu a tuar ṭan ṭan mo sia khan maw engtin nge tih kha Hebraia sawi dan phei chuan thawhlehna ṭha leh zual an chan theih dan. Chhan chhuah an duh lo, an martar, an kheng bet, an terso an thlak, an lu an tan. Chhawng te chuan thaw len a tha leh zual an beisei a, engmah an hlau lo alawm. Beiseina hian min lo ti huaisen a nia aw. Tin, beiseina chuan min lo ti tlawm khawp a maw? Minister kan beisei chuan kan zui ngar tak. Party ah hamthatna kan duh vang te hian a lawm em? Engkim hi kan kalsan a maw? Thu a dik a dawk pawh thu lo hian kan party thu nih chuan Kan bawh ngar ngar a. Kan insawi mam siak a. Engkim mai hi eng a ti nge chuti chuan kan ti kan tih chuan kan party an sorkar kan beisei vang khan hmingchhiat pawh kan pawi se lo va. Huanaute ummi in Pathian an beisei tak tak chuan mualphona chu ngai nepin Kraws chu a thlang a. Kan beisei vang zel hian a la awm mualphote pawh kan lo ngam. Politician ho ina an duh zawng ni miah lo an pu ten an han tih tlat a, an tlan tlat mualpho pawn hreh lohna chhan te emaw beiseina vang vek a lo. Chuvang chuan kei chu beiseina avanga mual pho pawh kan ngam dawn a nih chuan beiseina avanga hlawm pawh kan pawisa lo dawn a nih chuan aw ka nunna Lalpa beisei rawh tih hi ka duh mai. Lalpa vanga mual pho te, Lalpa vanga hlawm pawisa ka loh te, Lalpa vanga thih ngam te chu. Aw ka nunna kun reng si u. Tho rawh, Pathian beisei rawh. Chuai a pawimawh chu awm dawn ami? Enge kan beisei? Eng thil nge kan beisei? Bible hi en rawh. Pathian beiseitu te hi hlawhchham pakhat tal i hriam. Chuti ni si chuan Bible-a Pathian beiseituten hlawhtlin vek si chuan Chan Maria lalpa beiseitute enga nge kan hlawhtlin lo anga kan beisei dan kan check chian a ngai a ni mai. I e Pathian beisei tak tak tur chuan thil dang beisei lo a ngai. Tian ti chhawng zel ta ila, thil dang beisei lo tur chuan thil danga beidawn a ngai. Davida teiti tak takah chuan a beidawng em em maw? A nun hluian ngaihtu a kir vang vang a, mipui hma ka kal a, mi tam tak kut. Pathian biakin a hruaitu ka nih te kha aw a changa ka ngaihtuah ei thil mawi lo a ni lo tura kan ngai teh khin thu kan sawi lawk ang a. F Laltuaia speaker i van kha Pathian hman tak kha sualah khan an tlu leh a zu hmuna an tal kha thla lertui va lawng ang, khawram chim buk ang. Tih hla ropui lutuk kha a phuah kha nia. Tichuan, zu hmun an tal leh kha kawtthlerah a ruia an ti hei ka sawisel dawn a ni lo, min lo hre thiam ula maw? Thil sawi fiah ka duh a. Kawtthlerah khan zaita zu no khat manin hla khat a in request theih a ti a ni awm e. Tichuan, pahuang thuang tak tak khan zuno khat man an rawn pe a, an hla thlan duh an rawn thlang a, a sa zel mai a, nu pakhat a lo kal a, tichuan a pawisa duh zat an pe a, thla ler tui va lawng ang tih kha a rawn thlang ta tlat mai ni. Tichuan hreh tak chung chuan rui chung chuan a sa ta a. Thlaler tui va lawng ang, khawram chim buk ang maw? Ka nun hian Lalpa chu a ngai em a ni tih kha an sa chho a, a tir chuan Zuman atana sa mai khan ama phuah ngei chang tawp ber. Nun a kim lo, i tel lo chuan ti an sa thleng chiah chauh. Nun a kim lo i tel lo chuan hmangaihna leh khawngaihna i hnena awm kha min hmu tir leh zawk rawh an ti chuan a tlap sawi sawi ni chuan he la siam he he sam phuahtu pawh hian hmana mipui hma kut ni ah hma ka hruai a biakin ah te khan hruaitu ka ni zia te kha a lung a leng a nih chuan Huanaute ukhawh velah hian tlan tlan mai la engmah hmuh tur a lo awm lo a nia. Fapa tlan bo khan a duh tawk a nuam a va tawl khan thil pakhat hmuh chhuah a nei a, Aw ka pa ka ngai tih zawng a hmu chhuah. Ka tho vanga ka pa hnena ka kal dawn a ti. A hnena ka awm lai kha a nuam zawk a ti. Khawvel mawina ka zawn zawng zawng ka han bel chiang a, ka pa inchung ka ngai thin. Mi pawn hmeichhia nawmchenna ka bel chiang a, ka pa in a nuam zawk ka ngai a ti. Sum ropuina a rawn nawmna zawng zawng hi ka bel chiang tawh, ka hre tawh engmah a ni lo ka pa in ka ngai. Ngaidam ka dil dawn a ti. Unau to zan in ah hian Pathian bak eng emaw beisei tur kan neih le kan nun hi a nuam em a, kan beidawng lo em a, chu chuan min ti tui hal lo a ni. Israel ramah khuan ṭahna bang a awm an tia ka hmu chak khawp mai. Kei hi kawng leh lamah chuan kan ni hlawh a, kan ni hlawh dan hi ka la chhawr a, chhawr tho a. America rama rawng bawl tur te'n min sawm ve reng a, tunah pawh lehkha lo thleng leh tawha America ka kal hlei thei chuang hlei lo a, Australia te pawh min sawm a, ka kal chuang lo a. Israel rama kal tur te pawhin kum tin deuh thawh kha min sponsor an awm thenkhat phei chu pilot maw le Israel ram ka fan vek theih nan Mizo thlawhna thawk khan min sponsor vek a, mahse maw program hi a lo khat tawh thin a, Jerusalem kal tur kha lungpho ah ka la ngai leh thin a. A kan sawi duh kher kher nachhan chu Israel ram ka kal hun chu ṭahna bang ka hmu châk lutuk a. Lalpa an auh ei ṭhinna kha a ni, ṭahna bang chu aw an ṭap a, an beidawngah innghahna tur a awm lo va, Lalpa beiseia an ṭahnaah khan Lalpa lo lang ṭhin a ni. Harsatna hi e kan duh loh tehlul nen kan mamawh a nia aw mihring hian. Kan nunphung pangngai hian Lalpa beisei duh lo va, kan nunphung pangngai hian Pathian a au duh lo va ti hreuma kan awm khan Salahten tanga an nu leh paten pawt thena an fate kawngin awm an hre lo. Tah chuan ṭahna banga an thing thi a, Lalpan a lo ngaithla thin a ni. Chu chu ni Pathian beiseina tak tak. Chu beiseina chu zanin ah hian engtin nge kan neih theih tak a? Chu beiseina nei tur chuan a nih leh harsatna chu i cho chhuak phawt dawn tih na nge ni? La siamtu chuan maw kan sual zawng zawng na lovin min ti dam thei? Pathian hian na lo a min tihdam a duh a, mahse tihnat hi kan ngai thin a, kan cho chhuak thin a, a tihnat hma che khan na lo a tihdam che duh lai khan beisei mai rawh. Tihnat phawt chu e a buaithlak lutuk, keipawh hi tih tak tak ah chuan cancer. Avanga beidawng tawh ka ni, ka beng lehlam te hi che e thlen tawh dawn. Engtikah ama tha tawh dawn lo, ni tla ngai lo kan thlen hunah a nih loh chuan ka nar vangin a che tawh maw, ka brain tumor vang khan. Sanghni leh paruka kohna ka dawng tih hi ka hre reng, ka chhang lo a ni. Sangni pasarihah ka brain tumor a lo awm a, chutah chuan loh theih loin thlariat chauh i dam dawn an han ti a, aw Pathian beiseina tak tak nen ka han hau a ni e, cancer avang khan vawiin hi chu ka thleng a lawm awm lutuk ti nat kher lo khan ka awm thei tih ka pawm asin. Pathian beisei tak tak tura tihna nghah chu nge kan duh a? Kan sual zawng zawng na loa min tihdam a duh laia beisei hi thlang mai rawh. Davida hian Filistia ho ral lova beipuia a chhan chu Goliatha a thah hnuah khan Israel nu ho in hlan phua Davida na sing a sing, Saula na sang a sang. Tah khan Saula thin u ra maw? Davida kha a ve a ve mai thah tumin Davida pawh tlan che kual a tlan che kual a tawpah phei chuan Israel ram chungah tlanchiatna a hre zo tawh lo a, a nupui fanaute nen Filistia Goliatha a thahte ramah an va tlanchhiar. Tichuan Davida chu Filistia sipai hote indona va tel pui a, a nupui fanaute zik lak khuaa a dah a. Tichuan a va hnehpui ta vak mai a ni, Filistia ho kha Pathian in mal a sawm a, Davida kha maw? Mahse an inhawr khawm a, He pa hi ni lawm ni? Gat mi Goliatha kan palian a min thahsaktu kha ho phawpa ila zawk ang. Heti chuan ralrel a thiam si a, a thunuaiah min dah vek ang a, a lehlingin Israel ho hnuaiah tih hian kan in surrender phah dawn asin, tunei that ang an ti chu e a hlau ve lutuk a maw? A aa der tawp Davida hi bangte hama a chilthi te a ti tla a. mi a ang chin awm a tlan chu a thei pha ta hlau mai a hmanmaw em em in a nupui te zikla khua da kha a va lam dawn a oi oi oi khawngai thlak lutuk amalek ralin an lo la a lo kang lur lur mai a khua chu A nupui fanaute zawng zawng chu Amalek ralin an lo tlanpui daih a. Chutah chuan nge han chiar mah teh, Davida i khawngaihthlak a ka si, ṭa pawh ṭap hlei thei lo a ti, a ṭap nasa lutuk kha a ṭa pawh ṭap hlei thei lo a. Mahse, chutah chuan Davida chuan, Ṭa reng hi enge awmzia? Aw ka nunna enga ngei kun reng Pathian beisei rawh a chakna a rinawmna a hmel ropui tak chu ka hmu dawn Pathian beisei rawh tichuan Davida chu a lalpa Pathianah chuan a inti chak a Puithiam kawr mi han lak teh tia Abiathara hnena. Puithiam kawr a la a. Lalpa hmelma te kha min hneh ti rawh, ka nupui fanau te kha rawn la kir rawh a ti mai lo. Ka um dawn ka hneh ngem, ka um pha ka ngem tih a tum tlat a ni. Um rawh i um pha ngai i hneh vek dawn a chhipchiar in ka sawi hman lo. Huanau to tunah hian maw camping kan siam turah hian intichak la, Lalpa ka lo kal, kan chhungkua sualin min man ka hne ang em tirawh, i hne ang a ting che. In chhungkua sual kulh kha chim vek dawn. I pasal. Zurui ching sual in a man pawh kha i lak let sak dawn. I fate dik pawh i man let leh dawn lalpan a tiam che ni. In ti chak rawh, in ti huai rawh, lalpa rawn beisei rawh. Tichuan Chan Marie hian harna a lo thleng dawn nia. A thu lalpan mal min sawm sak rawh se. Amen.